Penaos emañ kont ganeoc'h mat ha jeu? setu bremañ pezh m'am do vont d'ober zo komz un tamm eus ar pezh c'hoarvez eo bet an echudoù, pezh vo graet a-wechoù war ar chadenn-mañ. neuze mare-mañ zo un tournamant pouezhus a-walc'h, bras a-walc'h, a vez c'hoariet a zo anvet tournamant ar gandidated pe an emstriverien a weler amañ. Hag eo unan eus ar re greñvañ ma n'eo ket an hini kreñvañ bep bloaz. Perak? Dre ma en em gavo an hini a c'honezo, an hini vo trec'h en tournamant-se a-enep da gampionn ar bed Magnus Carlsen evit ober ur match. ha marteze gounit an titl kampion ar bed. Evit ar poent, a-benn da fin e oa bet kroget e penn kentañ ar bloaz hag e oa bet ehanet abalamour d'ar Covid hag emañ o paouez kregiñ en-dro hiziv. Evit ar poent neuze emañ Yann Niponacci e penn gant pemp poent. Ha bez 'zo Caruana a zo paouez bezañ trec'h war ar gall Maxime Vachier-Lagraffe a zo un anv iskis dezhañ met hag a zo unan eus c'hoarierien varrekañ ar bed hag eus jedourien gwellañ ha buanañ ivez. Ha setu int zo rampo gant pevar hanter-pevar hanter. goude-se Anishgiri, Wong Hao. Setu, ha ma na neuit ket c'hoazh ar c'hoarierien-se e c'hall bezañ talvoudus anavet nez peogwir eo maen-e-touez ar re wellañ hag e int mennet bras evit gounit titl kampionn ar bed hon dez bennak. Setu aze war al lec'hienn-mañ war chess.com omp hag e c'hallan sellet oc'h an disoc'hoù, sellet oc'h an holl partiennoù. Aze ma'z an en eizhvet rondenn e welan eo bet kollet aze unan zero a dalvez eo bet gounid gant ar re wenn hag ez eus bet graet grampo er partiennoù all. Hag e felle din dielfennañ ur bartienn. bet c'hoariet etre an daou shinad, da lâret eo Wang Hao ha Ding Li Ren. Setu merzhit an tamm o renkad, renkadoù uhel-kenañ evel-just. neuze en deus klasket, en deus kroget Wang Hao gant e pevar. Pouellek a-walc'h hein, bet klasker neuze ha te kemer spas e-kreiz. Unan eus an taolioù pennañ eo evit kregiñ gant ar bartienn ha moaien zo ivez c'hoari DPER. E pemp zo bet c'hoariet, moarvat 'peus bet gwelet se dija, se zo unan eus an taolioù a vez c'hoariet ar muiañ. Marc'h Eftri, Diorren ar marc'h ha Taga ar pezh-gwer int-se. Marse c'hwec'h. neuze e tiorren ar marc'heg en ur zifenn ar pezh-gwir ivez. Hag en deus dibabet Wanghaou ober an digoradur vez ket gwelet kement-se el livioù uhelañ a zo anvet an digaradur skosat, da lâret eo c'hoari DP var amañ evit lakaat da darzhañ ar c'hreiz diouzhtu. ar pezh vez gwelet ar muiañ peurliesañ eo an digoradur italian ma'z eomp amañ e Eskob-se Pevar, gant ar pal tagañ F6 buan a-walc'h a c'hall bezañ gwan keit ma n'eo ket kastellet roket ar re zu, pe ivez e plas Eskob-se Pevar mont eskob B5 evit an digoradur an digoradur eus Bro-Spagn, setu. An digoradur spagnat, ma c'hallfen laât. Neuze en deus graet D pevar, E dap D pevar, ya Poulleg a-walc'h eo 'benn ar fin ha ne servij da netra difenn ar pezh gwerin amañ e reizh D brignañ mar dap D pevar ha mar eo c'hwec'h neuze evit tagañ ar pezh amañ. Bon, be c'haller ivez marteze debriñ ar marc'heg soñj deoc'h met n'eo ket an taol gwellañ. dre ma c'hallfe ar rouanez bezañ lec'hiet-mat amañ en-kreiz. Ha diaes eo dezhañ anezhi. da skouer ma talc'h ar re zu gant mare he freur amañ e c'hallan bountañ he penn. Hag en em gav diaes a-marse, en em gav diaes a-marse. Ne n'eus ket kalz n'eus nep lec'h da vont en gwirionez. Hein. Gellout a ra mont war gil, met keit-se e talvez neus graet ur fazi. Gellout a ra mont war ar vord, met diwall int mat. Alies 'vez trapet buan ar rezeg war vord hag aze e c'hallomp ober ge-pevar ha n'eus neblec'h da vont evit ar marc'heg. Tapet eo an holl garezennoù, setu ur c'hounezan dija ur pezh. setu n'eo ket pezh zo bet graet gant dignilhenn. Dignilhenn er blegenn-se neus dibabet ober mare frer, hag ar pezh gwerin. Ha neuze en deus tapet amañ bed amzer-c'hwec'h hag e pemp. Setu, neuze e tagan ar marc'heg. Moain zo din fival diouzhtu. Pe moain zo ivez ober un taol all. Ha ma laoskont deoc'h pemp munutenn, enfin pemp munutenn, pemp eilen aze evit ober un ehan war ar video, ehanañ ar video ha kavout petra c'hall bezañ graet er gwareziñ ar marc'h ma n'eo ket fival anezhañ. Setu marteze 'peus kavet e c'hallit c'hoari ronez e-seizh aze evit tagañ e-pemp diouzhtu ha ne c'hall ket ar marc'heg debriñ. A-hend-all e vo bec'h d'ar roue. Setu ne c'hallit ket lakaat ho roue dindan bec'h hoc'h-unan. Ronez e-seizh. Setu e rankan difenn ar pezh-gwerin hag en engran gant ur ronez e-daou. mar depemp bremañ, bremañ dre ma 'z eo difennet ma ronez e c'hourdrozen da vat ha debrer ar marc'heg. Setu e fiñv. CP var evit ur ewen. Evit tagañ ur wech c'hoazh ar marc'heg ha gounit amzer. Alies e vez mat en echedoù ha pa ma teuit a-benn da ziorren ho pezhioù pe ho piñsoù en ur dagañ. pezhioù an enebour. hag aze neuze e c'hall c'hoazh fiñval ar marc'heg. Met petra a c'hall ar re zu ober ivez ma n'eo ket ma n'int ket evit fiñval anezhañ. Leuskel a ran un tammig amzer doc'h da ehanañ ar video. Ha neuze e c'hall ar marc'heg, c'hall an eskob mont e arc'hwec'h aze. ur wech c'hoazh 'vez implijet ar stankadenn hein, 'giz ma oa bet graet gant ar rouanez hag ar pezh-gwerin, ar stankadenn eus ar pezh-gwerin C-pevar, petra dalv an drailh? talvezout a ra ne c'hall ket C-debriñ D-pemp a-hend-all e vije ur pezh kreñvoc'h a-dreñv a vije debret keit-se ar rouanez. neuze bremañ e rank ar re wenn diorren o fezhioù, bet-tre zo bet graet. Mosse e prest ar Ewen da c'hoari eskob Bedaou, en ur zifenn ar pezh gwerin, pe da c'hoari amañ eskob Atri, difennet gant ar marc'heg, hag a-dag ar rouanez ivez. Ge-c'hwec'h, evit ar rezum, ma poellek a-walc'h, marteze e fell d'ar rezum Kastelli ha neuze ranker diorren an eskob. Hag amañ peurliesañ pezh 'veze graet gant ar droaz an dud 'oa c'hoari F-pevar evit o difenn e pemp, eskob G-Seiz ha rouanez F-daou. Pezh-c'hall a seblantout iskis hag aze gwelet a rit n'eus ket bet c'hoariet kalz pezhioù gant ar re wenn setu e c'hall bezañ dañjerus. Met en gwirionez dereat c'hoazh keit ma n'eo ket digor-bras ur c'hreiz. Ha bremañ, dre ma n'eo ket stanket ken ma rouanez, e c'hodrozan debriñ ar marc'heg. n'eo ket pell zo bet graet gant gant ar re wen. Ar re wen o deus dibabet c'hoari a skop Atri diouzhtu. Neuze evel-just evit ar re zo kregiñ ne c'hallan ket debriñ an eskob aze evit chom el fazi peogwir e kollfer o rouanez Aze e c'hounezan div bezh met kollet 'm eus ur rouanez. Setu ho n'eo ket un eskemm mat evit ar re zu. setu eo bet c'hoariet Mar B-Pevar. Mod-se ma vez debret e vo addebret gant ar rouanez met n'eus ket mall debriñ tamm ebet. Eskob Bedow. Setu e teu en-dro e Bedow. Ha bremañ n'eus dilec'hiet ar marc'heg evit gellet skarzhañ anezhañ goude-se gant Atri. Ha n'eo ket kalz karrezennoù da vont di. Eskob G6, Atri, ha marc'h Depam en-dro. A bez zo c'hoazh deus ar stankadenn-se. Marc'h Dedow, Kastelli, ha Kastelli war an tu war an tu sur war dachenn ar rouanez. Setu ar c'hastell-bras ma karet. se zo un tammig dañjerus marteze eus perzh ar re wennañ eo. Gwelout a raer en deus dija fivet e biañsoù, neuze diwallit hein, pa, pa gastellit en echedoù arabat deoc'h fival ho piañsoù, fival ho pezhioù gwerin re alies ha re vuan ha dirazañ peogwir int- e chomo evit gwareziñ ar roue. Neuze aze e c'hall bezañ taget. War an dro all e e c'hall ar re zu ivez implijout ar golonenn bez o digor evit tagañ kosteñ ar roueed. Setu e c'hall bezañ un tammig dañjerus, met war an dro all e vo gwelet e c'hall ar reolenn ober traoù dedennus ha kregiñ da dagañ ar re zu. pezh zo a-bouez barzh ar blegenn-se eo o zo bet kastellet eus tu enebet, da lâret eo dre ma'z eo bet enebet ar c'hastelloù e rankit tagañ ar buanañ posupl. Tour F-E-Eizh ya, an Normale a implijet un tour mod-se evit tagañ e penn ur wech ouzhpenn, merzhet a rit amañ bet taget teir gwech. Se rank- se zo aes da gontañ ha ma peus poan da fival ar pezhioù en ho penn ha kompren a ran e c'hallfe bezañ diaes evit tud n'int ket boas da c'hoari. Alies e c'halli kontañ pe gwech vez taget pep tra. Setu aze e vez taget teir gwech ha ne vez difennet nemet div wech. Setu e c'hourdro- e c'hourdrouzogn da vat, debriñ e pep. Ronez F3. Setu aze ne zifenner ket e pemp, met gourdroziñ a raer bremañ debriñ ar marc'heg, ha dre ma n'eo ket stank ken ar rouanez. Setu efi eus ar marc'heg. Hag aze e c'hallit c'hoazh en em soñjal un tamm war ar pezh c'hall ober ar re wenn. Euh, seblanket bezañ dispar o flegenn padal e kavan peadra da dago. setu, gallout a rit ehanañ ar video adalek bremañ. Penaos klask tagañ ar roue du? Setu neuze pezh zo bet c'hoariet gant ar re wenn, zo marc'h e pevar. Blam-do betra e yoñfo deomp neuze mont er war ar garrezenn Efroer aze e vije mil dañjerus ma teufe a-benn ar re ar re wenn d'ober se evit arrezu. Lakaomp e rachein hon taol hon taol boutin, un taol bennak, evel tour be eizh hag e c'hallan mod-se Mon êf-c'hwec'h hag e ran ur forc'higell etre ar roue hag un tour, ha neuze ma vin debret, goude-se e tebran en-dro gant ar pezh-gwerin, ha mod-se e tagan ar ronez ha dreist-holl e vo dañjerus kenañ ar pezh-gwerin tra ma vez gwan karezennoù du koste ar roue. Diwallit mat ha da chom hep eskemm o fianchetto. Ar fianchetto zo an eskob a, a vez lakaet just e-tal ar roue, Mose. Uh, kar-hend-all e c'hall dont o roue da vezañ gwan. Lakaomp e rache rouanez e c'hwec'h. Uh, bremañ e c'hallan-me ur c'hoari rouanez F-pevar da skouer, hag en em gavout diouzhtu ma rouanez H-c'hwec'h ha rouanez G-seiz 'vit ober lamm d'ar roue ha n'eus ket kalz traoù a c'haller ober 'vit se. Setu e rank memes tra ar re zu kemer riskloù ha debriñ ar pezh-mañ. 'Vit tagañ en-dro ar re wenn ivez. Debriñ e pemp, Ronez da pepemp ha mare froer bec'h. Roue e feiz. Hag amañ euh, e seblant euh, bezañ taol-sed e denez hein, amzer a fe ur forc'higell vras etre ar roue hag ar ronez. Pezh zo ez eus ar mare kazifenn hein, D-seiz. Setu ne ne za ket en-dro evit ar poent. Dibab en deus neuze ar Ewen debriñ tour. Hag amañ ur goulenn 'vid c'hoazh. Petra 'c'hallit ober gant ar re zu? Evel-just e c'haller debriñ ar marc'heg met ma savan ar goulenn marc'had eus an taol a vije dañjerusoc'h. Hag e oa bet raktreset gant dinglerenn nevez. Setu Michañs 'peus bet amzer da glask an tamm. Aze, peseurt ober ar re zu zo honnezh a-unan Bec'h ya diwallin mat d'an taolioù hir gant ar rouanez-se, dreist-holl pa vez e-unan ar roue e c'hall bezañ dañjerus. Roue Sedav. Derc'hel a ra ar re zu d'ober bec'h, rouanez Adav. Hag amañ dija ne c'hall ket ar re wenn ober muioc'h evit rampo. Goût a reont e rankont int-pe achap kuit war-raok, met ar chapeled war-raok a zo dañjerus bep tro, hein, ar roue a c'hall gallout a ra ar re zu ober lamm d'ar roue. Ha ma'z an war-gil e c'hall ar re zu ober pezh vez anvet un eche difi neuze, da lâret eo e talc'haint d'ober bec'h, mouse. Ha n'eus ket tu tamm ebet da vont maez eus ar bec'hioù. Ha neuze e vije dislêriet ur rampo. pezh zo c'hoarvezet en deus graet Roez e-unan hag en deus debret e atri bec'h. Mod-se e c'hounezer ur pezh gwerin hag e c'haller derc'hel gant an dagadenn. Roet be unan Hag aze, un taol dic'hortoz marc'had gant ar re zu, marc'h ha pevar. Seblant iskis, n'eo ket ? Peogwir e c'haller debriñ diouzhtu ar marc'heg-se. Evel-just e c'hourdrouzer ober bec'h mod-se e bed-daou. Met Petra c'hoarvez ma vez debret ar mareg? Lakaomp e tep fenn amañ. Neuze tro ar re zu, ehanit ur video ha klaskit petra penaos e c'hall ar re zu ober lamm en un nebeud taolioù. Michañs ho peus kavet an taol tour-be-aez. Tour-be-aez a dap a dag ur roue aze ha n'eus tra na c'hall ober da skouer ma'z a e-se daou. E tiskennan an tour. Tour-be daou berr ne c'hallan ket debriñ gwarez eo dezhe. Roez-se unan ha ronez a unan pezh a ra lamm. d'ar roue. Setu, arabat c'hoari re vuan er blegennoù stert seurt-se, hein. tenn-tre an traoù hag e ranker prederiañ mat evit c'hoari an taol-mat kar n'eus ket dek taol-mat warn-ugent ma karout. kavez o- kavez zo bet un taol cheuc'h hein gant gant ar re wenn kar n'eus ket n'eus ket bern bern doareoù deus he fenn, da skouer ma fell d'ar re wenn gwareziñ ar garezenn-se gant rouanez he daou. Ha neuze e vo graet Mars e tri, hag aze falput evit ar re wenn peogwir e kollennk o rouanez. Setu. Neuze zo bet graet un taol-kaer gantañ rouanez he c'hwec'h. Setu meur a bal zo d'an taol-se, da skouer e virer ouzh ar re zud ober marse-tri hag e virer oute eo bet da vont e Bedaou gant ar rouanez. Ha war un dro e tager. Gallout a reer neuze gourdrouz ur rouanez a-seizh pe taolioù seurt-se. Rouanez da Betri zo bet c'hoariet. Rouez e-unan. Rouanez Atri. Hag aze diwallit, n'azit ket e be unan ma 'z it eo bet unan ur wech c'hoazh 'vo tour Beiiz hag e toy un tour hag e vor lammet. Roez eo daou, ronez ha daou hag aze hon eus dibabet pep tu e oa gwelloc'h adc'hoari an taolioù evit ober rampo. en gwirionez. Perak? En gwirionez ne c'hall ket ar re zu klask ober muioc'h a draoù. Lakaomp e klaskent tagañ gant tour-bouez. Neuze e c'hallfent-me ober ober honnezh a seizh, roue e seizh, ha tour e-unan amañ. Se zo bravik a-walc'h ivez peogwir ne c'hall mont àr-ro e neblec'h. Lakaomp e teufe en-dro e deiz daoust hag-eñ e c'hallit kavout penaos ober lamm en un taol gant ar re wenn leuskel a ran pemp eilenn deoc'h da ehanañ ar video ma kerot. Gallout a ra ar re wenn ober mard eo c'hwec'h ha neuze e vo graet lamm peogwir ne c'hall ket fival ar roue, ne c'hall lakaat gwarez ebet ha ne c'hall ket achap kuit. Setu pa welomp, pa weler neuze eus uh, ber bras war an daou du uh, e rank ar re zu adc'hoari ar memes taolioù ha pep tu ivez ha neuze zo bet asantet gant pep c'hoarier ober rampo. Setu me gavet din ur bartienn vrav a-walc'h gant gant kalzik traoù da zeskiñ. A-wechoù e raer rampo daoust ma voe daoust ma voe distabil ha tagus ur bartienn. Peurliesañ e soñj e soñj d'an dud e vez bourrodus ar bartiennoù rampo met n'eo ket ken gwir a-se. A-se zo un enep skouer a weler amañ. Setu, misañs, n'eus plijet deoc'h m'ho peus goulennoù euh, lârit din euh, en evezhiadennoù. Kenavo!